Ien. Is Isabel al yn de baan? freget Frank en hy sjocht op syn iPhone. Yn syn rjochterhân hat er in blikje Red Bull. Nee, noch net, seit Geart fan ûnder syn swarte merkleaze kep. Dit binne de senioaren. Ik tink dat Isa en Sven hjirnei traine. Frank en Geart sitte op in bankje yn de bocht foar de finish fan it autocrosscircuit fan Makkum. Se sjogge nei de baan dêr't in pear auto's har rûntsjes ride. It is freedtejûn en de coureurs ferkenne de baan foar it Frysk kampioenskip fan moarn. Mear as hûndert riders sille dan yn ferskillende klassen stride om de titel. Frank en Geart ha efkes skoft. Se helpe mei it opbouwen fan de feesttinte. Der moatte grutte, swiere houten platen op 'e flier en der moat in bar yn pleatst wurde. De jonges ha mei syn twaën de tafels en de stuollen de tinte yn tôge. No binne se efkes frij. De jonges kinne inoar hast net ferstean. It lûd fan de crossauto's is ferskuorrend. Frank faget it swit fan syn foarholle. Hy hat in reade holle fan it swiere tintewurk. Mar hjir op 'e baan is it ek waarm. De loft boppe de crossbaan trillet. Hoewol't it al jûn is en de sinne hast ûndergiet, is it benaud en fiis waarm. Kin dy reade bol yn de loft ek efkes út? prottelet Frank. Wat is it benaud! Hy nimt in grutte slok fan syn enerzjydrankje. De sinnebril sakket him fan it swit hast fan 'e noas. Ja, seit Geart, mar dêr ha ik in oplossing foar en hy hellet twa blikjes bier út syn bûse.

Dit is better as dat goare sûkerwetter datsto altyd drinkst, seit Geart. No, antwurdet Frank, dat's net wier. Yn Red Bull, Monster en Bullit sit alles datst noadich hast. Der sit in soad fitaminen yn en dêr krijste power en enerzjy fan. De grutte meunsters fan de senioaren ferlitte mei in alderheislikst kabaal de baan. No komme de junioaren, seit Geart en hy nimt in slokje bier. Mei wat nummer rydt Isa? freget Frank en hy klaut oan syn knibbel. Mei trijeentweintich, de auto mei it roaze dak. Oké, doch dyn eagen ticht, seit Geart. Wêrom? Frank nimt in slok bier. Lústerje no in kear nei my. Lis dyn mobyl efkes oan de kant en doch dyn eagen ticht. Oké dan.

Geart, soan fan in garaazjehâlder, is grut brocht mei auto's. Doe't er tolve wie, koe er al motorblokken demontearje en wer yninoar sette. As jonkje ried er al auto's út en yn de garaazje. Oan auto's sleutelje is Geart syn iennichste hobby en hy wol neat leaver as letter it bedriuw fan syn heit oernimme. Skoalle is foar him in straf. Neffens de leraren is er in matige learling sûnder ambysje. Geart syn ambysje is om sa gau mooglik fan skoalle te gean. It is syn grutte dream om oait in Mercedes AMG te ha. En dan net om mei dy wein mei hurde hiphop oer it Makkumer strân te riden om chickies oan te lûken. Nee, it giet Geart allinnich mar om it lûd, de foarm en de technyk. De Mercedes AMG is foar him de perfekte auto. Mar Geart wit ek dat dat altyd in dream bliuwe sil. De kostpriis fan sa'n weintsje is twahûndertfyftichtûzen euro. Frank docht syn eagen iepen en sjocht de roaze stokkar nûmer trijeentweintich yn de baan. De junioarenklasse begjint foarsichtich mei de training. Se litte de motor op temperatuer komme en ûntdekke de baan. Se gean stadich op de drûge baan. Do fynst it klinken as muzyk? Ik fyn it kabaal. En wat in miljeufersmoarging. De útlitgassen en dat lawaai, it soe ferbean wurde moatte. Jank toch net sa Frankje Vega. In pear dagen yn it jier wurdt hjir krost. Dêr raant de iiskappen net fan. Je moatte in kear begjinne en wêrom net yn Makkum? Dit is fergriemerij fan benzine en dy smoargens giet de loft yn. Geart sjocht him oan en skodhollet. Sûnt in pear wike is syn freon ynienen hielendal foar it klimaat. Fan 'e iene op 'e oare dei wie er fegetariër wurden en makke er him soargen oer de natoer. In frjemde draai, want in pear mannen lyn, doe't se in opdracht fan skoalle krigen om de nammen fan de beammen yn it park op te skriuwen, hie er dat ferkeard begrepen. Alle learlingen notearren, populier, ikebeam, kastanje, en wylgebeam, mar Frankje ûnferskillich op it formulier sette, deade beam, griene beam, grutte beam, lytse beam en omseage beam. Dat hy no safolle mooglik klimaatneutraal wêze wol, hat miskien te meitsjen mei dat nije famke yn de klasse, Chantal. Dat famke is ekstreem mei it klimaat dwaande. Se is sa klimaatneutraal dat se gjin make-up, gjin kleurspoeling en sels gjin deo brûkt. Nettsjinsteande har fletse uterlik en har saaie klean wie Frank fuort ûnder de yndruk. Op 'e Makkumer merke achter de draaimûne hie hy samar in tút jûn. Se hie gjin beswier makke. In pear dagen letter hiene se in bakje oliven dield. Do bist sa'n mantsje dat samar op in dei in brief nei de gemeente stjoert dat der miskien in Bengaalske kutkever libbet yn 'e wâl fan de krosbaan. En dan bisto, Frankie Vega, der ferantwurdlik foar dat der in djoer ûndersyk dien wurde sil en dat hjir yn Makkum it racen stillein wurdt. Sa fier sil ik noait gean, seit Frank Vega. Dat beloof ik dy.

Mei grof geweld komt nummer sân út it riderskertier. Hy stjoert rûch de baan op. Wow, wat in agressy! Baas lit him efkes sjen en hearre. Wat in lawaai! Wat in prachtige stokkar en wat in krêft! Geart giet stean en sjocht bewûnderjend nei Sven, dy't oer de baan fljocht. It is eins wol apart. Sven en Isa binne setsje, mar ek konkurrinten fan elkoar. Is Baas in bettere rider as Isa? freget Frank, dy't no lang út yn it gers leit. Better? Dat is min te sizzen. Sven hat absolút it bêste materiaal, dêr soarget syn heit wol foar. Mar Isa is tûker op de baan, sy hat oare linen en wit altyd gatsjes te finen. Frank sjocht nei it ingeltsje dat oer syn finger krûpt. Eins hat er neat mei autocross, mar syn freonen binne der sljocht op. En dêrom giet hy mei mei. Frank hâldt fan filmkes meitsje en dy dan bewurkje. Knippen en plakken, filterke deroer, muzykje derûnder. Hy kin der nachten mei dwaande wêze. En as er net mei syn eigen wurkjes oan it knoeien is, sjocht er films. Hy sjocht in soad films. nachtenlang sit er foar goedkeape B-films. Fral horror mei fampiers en seriemoardners. Mar ek science fiction, mei nuve grizelige aliens dy't bloed út minsken sûgje. It ferhaal fynt er bysaak. It giet derom hoe't sa'n film makke wurdt. Hy sjocht nei de kameraopstelling, nei de beljochting en nei de montaazje. Wat mei film dwaan liket him machtich. Dus eins is Isa better as Sven, mar omdat Sven it bêste materiaal hat, is hy mear favoryt foar it Frysk kampioenskip yn de junior stokkarklasse? Efkes seit Geart neat, mar dan draait er om nei syn freon. Ik sis it net faak Frankie Vega, mar dizze kear hast it by it rjochte ein. De fêste monteur fan Isa sjocht wer nei de training. Sjoch, dêr stiet syn heit, seit Geart en hy wiist nei de súdkant fan de baan. Dêr stiet Minne Baas, oait Frysk stokkarkampioen en no monteur en coach fan Sven. Hy stiet oan de kant en leunt op syn stok. Yn syn lêste race, dy't achterôf dus ek echt syn lêste race wie, knalde hy by it útkommen fan de bocht op in achterbliuwer. Troch de gong dy't er hie, gie syn wein trije kear oer de kop en belâne yn in djippe greppel neist de baan. De stokkar wie in wrak en Minne moast út de auto knipt wurde troch de brânwacht. Mei de ambulânse gie er nei it sikehûs. Dêr seagen se dat syn linkerskonk op fjouwer plakken brutsen wie. De dokter dy't him op de operaasjetafel seach, sei, Ik bin benijd of dizze man oait wer rinne kin. De operaasje duorre mear as trije oeren en der kamen platen yn syn knibbel en heup. It ankel lei hielendal yn pún en waard mei in pin fêstset. Syn revalidaasje yn Beetstersweach fan krap oan trije moanne wie swier, mar it karakter fan Minne wurke yn syn foardiel. Hy wie de hiele dei dwaande om it rinnen wer te learen. Hy biet troch de pine hinne en somtiden moast it medysk personeel him ôfremje. Troch syn hurde wurkjen en mei help fan fysioterapeuten koe er wer rinne. Al waard syn skonk noait wer goed. Hy moast mei in stok rinne. Doe't er wer thús wie yn Makkum, hie er sels wer in kear yn de stokkar riden. Mar nei in pear rûntsjes moast er tajaan dat it crossen der net mear yn siet. Hy moast út de stokkar tild wurde. Nei dy dramatyske ein fan syn crosskarriêre waard Minne trainer, coach en monteur fan syn soan Sven. Dy taak nimt Minne o sa serieus. By elke wedstriid stiet er lâns de kant en bemoeit him mei alles. Fansels preparearret hy de motor en is de fêste monteur, mar hy is ek in strenge coach oan de baan. Hy hat altyd krityk en seit dat sûnder omhaal. As Sven in flaterke makket yn in race, dan spuit Minne raar guod dêr't oaren by stean. De peteakes gean ûngefear sa. Hoe koest ferdomme sa let ynstjoere yn bocht twa? Ik miende dat der ien neist my ried. Ik hie toch sein datst yn de bocht de binnenkant hâlde moatst? Wêrom lústerst net nei my? Ik miende dat, niks, ik miende dat. Lústerje ferdomme! Fierder gie it dochs wol aardich. We binne hjir net om aardich te riden, ik bin hjir om te winnen. Sven Baas, de jonges neame him faak Baas, giet nei sa'n tsien minuten fan de baan en wer nei it riderskertier. Hy is tefreden oer syn training en wol net dat syn wein skea oprint. Isa makket mear rûntsjes. Se rydt konsintrearre oer de baan en ûnthâldt wêr't de hobbels en gatten sitte. Dan trapet se op it rjochte ein it gaspedaal yn. foar bocht ien stjoert se earst nei rjochts en dan nei links. Sa giet de achterkant fan de stokkar nei bûten en drift se troch de bocht. Op it rjochte ein jout se dan wer gas en stjoert heech yn foar bocht twa. De jonges raze en springe as se foarby komt. Isa heart en sjocht it net en lavearret tusken de oare auto's troch. Sa no en dan dielt se in tikje út. Mar se soarget wol dat de stokker gjin skea oprint. It rydt dreech, want der binne in soad riders en troch de drûchte is de baan ien grutte stofwolk. Der hinget sa'n soad stof dat Geart en Frank de wein fan Isa hast net mear werkenne. By the way, seit Frank, do hast twa bierkes regele? Ik ha ek wat by my. En hy stekt de hân yn 'e bûse fan syn koarte broek. Triomfantlik hellet er der twa ferfrommelde joints út. Hjir, seit er, twa fijne pretsigaretten, in kwaliteitsjoint fan ryspapier en kannabis, al sis ik it sels, mei leafde en oandacht yninoar draaid. Bliksem, dat sjocht goed út, Franky! It is toch wol fegetarysk? knypeaget Geart. Puer natuer, kraait Frank. Frank sjocht benaud om him hinne. Hy wol net betrape wurde mei de softdrugs. Soms hat Frank in grutte bek, mar eins is er in bang mantsje. Hy is bliid mei de freonskip fan Geart en foaral Sven. Op skoalle kin hy stoer wêze, want hy wit dat syn freonen achter him stean. Sven, Geart en ek Isa nimme it altyd foar him op. Miskien omdat se Frank ek wol wat begrutlik fine. Hy wurdt somtiden pest op skoalle. Yn 'e brân dat ding, seit er stoer, as er gjin minsken om him hinne sjocht. Geart jout Frank in fjurke en dy sûget de reek nei binnen. Stadich lit er de grize wolk ûntsnappe. Hy knikt tefreden. Geart moat efkes kochelje. Sterk spul, seit er. Frank laket en nimt noch in haal. Hy hat de eagen heal ticht. Beide jonges sitte tefreden op it bankje yn it jûnslocht. Geart stoart nei de sinne dy't as in reade bal boppe de Iselmar hinget. Dan draait er syn holle nei links en sjocht nei de feesttinte. De bouploech sit bûten oan it bier. Ik tink net dat se ús mear noadich ha. It wurk is dien. Frank gnysket en sakket wat ûnderút. Dêr komme we moai fan ôf. It lûd op 'e baan wurdt stadichoan minder. De stokkars ride súntsjes har rûntsjes. De training sit der op. Isa stjoert har auto nei it fjild neist de baan. It saneamde riderskertier. Dêr, op it koereurs- en monteursfjild, parkearret se har stokkar. De jonges op it bankje sjogge Sven syn heit sa hurd as er mei syn stok rinne kin nei it riderskertier gean. Sjoch, seit Frank, Minne Baas sil wol wer in soad kommentaar ha. Hy sil Sven wer oan 'e ankels ta ôfbrâne. In fint fan neat, prottelet Geart en gooit syn peukje fuort. Alles wat er net mear kin, moat Sven dwaan. Ja, ferskriklik sa'n fanatike heit, bromt Frank. Ik wit der alles fan. Sneons steane de heiten by it fuotbal lâns de line te balten. Nei links, nei rjochts, djip gean, moai ferdigenje. Ik wurd der gek fan. It fuotbal is better as se der net binne. Lokkich moat myn heit op sneon wurkje. Ik soe my dea skamje. Do bist toch keeper? seit Geart droech. Ja, antwurdet Frank foarsichtich. Mar as ik in flaterke meitsje, skelle se ek op my. Geart knikt. Hy hat in kear in wedstriid fan Makkum ûnder sechstjin sjoen en Frank makke gauris in blunder. Frank is gjin atleet en kin de bal net sa goed ynskatte. Hy dûkt der faker oerhinne as dat er se hat. Oan it materiaal kin it net lizze, want Frank hat de moaiste keeperstruien, roas, giel en fluoriserend grien. Minne docht itselde by Sven. Kom, we geane efkes nei ús helden. Twa. De jonges komme moaisom oerein. De joint en it bier ha de skonken swier makke. Se sloffe nei it fjild neist de krostbaan. Underweis komme se Minne Baas tsjin. Syn donderspeech hat him in reade kleur jûn. Sûnder te groetsjen hinket er fan it terrein. De jonges kuierje tusken de krostauto's en de monteurs troch. It rûkt nei benzine, oalje en ferbrând rubber. Dan sjogge se Isa, dy't yn har roaze raceoverall tsjin de achterbân oan trapet. Frank pakt gau syn iPhone en set syn kamera op fideo. Hey, hey! ropt Geart. Dy auto kin der neat om dwaan. Och, seit Isa en se set har helm ôf. It wie jûn hielendal ruk. Ik koe de lyn net fine. Ik glied alle kanten út. Oan 't motorke kin 't net lizze, seit Geart. Hy hat de kap omheech en stoarret nei it motorblok. Alles sjocht der strak en skjin út, dit is it maksimale. Hy faget syn fettige hannen ôf oan syn t-shirt. Dan komt Sven der oanrinnen. Hy falt net te missen, in jonge fan hast twa meter mei lang ljocht hier en stielblauwe eagen yn in spierwit overall. Sven is populêr yn Makkum en omstreken. Hy is grappich, sympatyk en sjocht derút as in sjonger fan in boyband. Boppedat kin er alles! Je kinne it sa gek net betinke of Sven kin it. Hy is in geweldige fuotballer, in tûke keatser en blinkt út yn atletyk. Doe't se op in sportdei fan skoalle fierljeppen moasten, sprong hy sûnder training mear as fyftjin meter, in skoalrekôr! Haah, witte reus, ropt Frank en draait syn mobyl nei Sven. Ik nim oan dat dyn heit wer in soad nuttige advizen jûn hat? Sven laket súntsjes. Ja, hy hat hiel kalm en behearske wat tips oandroegen. Sa as, Do rydst ferdomme as in âld wiif. It liket nergens op. Ferskiten tiid. Do rydst as in beppe fan seisennjoggentich. Se hie dy noch ynhelle mei in scootmobyl. De jonges en Isa skaterje it út. Dyn mem hat der wol ferstân fan, seit Isa en se strykt troch har lange swarte hier. No, ik leau dat ik nummer trijeentweintich in pear kear foarby riden bin. Ik seach dy allinnich mar yn myn achterútsjochspegel, laket Sven en hy jout Isa in freonlik tikje. Isa bûcht wat foaroer en kriget in kleur. Se faget har hier nei achteren, it swit dript derút. En it is ek sa fucking warm, blaast se. Earst dy overal út. Isa giet achter de stockcar stean en mei de rêch nei de jonges docht se har reesunifoarm út. Se wrot en wrakselt om út dy roaze overal, dy't swier wurden is troch swit en stof, te kommen. Se hat gjin t-shirt oan en har swarte bh stekt ôf tsjin har wite fel. Frank is noch altyd oan it filmjen. Isa stiet foaroer en strûpt overal nei ûnderen. No stiet se yn har swarte string. Frank filmet troch. Al trilje syn hannen. Isa stapt út de boksen. Frank bliuwt filmjen. Al sjocht Geart him ferwitend oan. Sven, dy't stiet te praten mei in pear monteurs, hat neat yn de gaten. No giet Isa op 'e knibbels en hellet in handoek út har sporttas. Se faaget de smoargens en it swit fan har meagere lichem. De mobyl stiet noch altyd oan. Dan hellet se in skjin t-shirt en in koarte broek út de tas. Se strûpt rap yn de skjinne klean. Frank hâldt op fan opnimmen en docht syn mobyl yn de bûse. Sille we sjen oft we wat te drinken krije kinne yn de feesttinte? Sven hat syn overal heal út en hat de mouwen oaninoar knope. Hy is heal bleat en sjocht der sûn en sterk út, as in atletyske Grykse god. Goed plan, roppe Frank en Geart en se kuierje nei de tinte. De bouploech sit foar de tinte op lege kratsjes bier. De Hûnekop dondert troch de lûdsynstallaasje. Moatst dêr sjen! Wa komt dêr oan? ropt Henk Jager, foarsitter fan it bestjoer fan de autocrossclub en foarman fan de tintebouploech. Dêr binne ús arbeiders, ús helptroepen. Se nimme efkes skoft en komme werom as alles klear is. De hearen wiene oan it chillen. De bouploech laket. Frank en Geart krije in kleur. Jim binne echt ûnferfangbare krêften dêr't je op bouwe kinne, seit Henk synysk. Dêr't je mei bouwe kinne, seit ien út de groep. Der wurdt wer laken. Mar wol fijn dat jim ús pleatslike favoriten meinommen ha, ús oansteande kampioenen Isabel de Vries en Sven Baas. De bouwers roppe lûd en stekke har bierfleskes yn de loft. Isa en Sven witte gjin hâlding te jaan en steane der wat ûnhandich by. Mar superkwartet, giet Henk fierder, hoe âld binne jim? Sechstjin, leugent Frank. Hm, seit Henk, dan mei jim eins noch gjin bier ha. De jonges en Isa sjogge nei de grûn. Hm, bromt Henk noch in kear en hy wriuwt oer syn kin. Och, Henk, seit Grouwe Siebe, dy't mei de rêch nei har ta sit. De jonges ha ús holpen en Isa en Sven ha in swiere, waarme training dien. Net sa presys dwaan, jou se in bierke. Henk tinkt eefkes nei. No, toe dan mar, seit er op it lêst. It is ek sa aaklich warm, jim ha wol in bierke fertsjinne en hy fisket fjouwer fleskes út in tobbe fol mei iis. Mei in oanstekker wipt er de dopkes derôf. Net tsjin jim âlden sizze, balt er! En lit ús toaste op de nije Fryske kampioen by de Junior Stock Car, Isabel de Vries of Sven Baas! ropt Siebe lûd en hy stekt syn fleske yn de loft. Tsjoch! ropt de bouploech en op de achtergrûn sjongt De Hûnekop Moai smoar. De fjouwer freonen gean op it gers sitten wylst it stadich tsjuster wurdt. Frank hellet syn mobyl wer út de bûse en filmet de bouploech. Dan gean ynien de kleurde lampkes oan dy't yn string oan de tinte hingje. Grouwe Siebe skrikt sa fan it ljocht dat er achteroer fan it kratsje falt mei in bierke yn 'e hân. Mei in klap leit er langút yn it gers. It bier oer him hinne. De groep skatert it út. In gouden TikTok-klipke, brult Frank. Hast it opnommen? freget Isa. Ja, kraait Frank. It stiet derop. Dizze giet viraal. Dit wurde een soad likes. De fjouwer freonen lizze langút yn it gers fan it laitsjen. Haha, dy Grouwe Siebe, wat in loony! Siebe komt mei lijen oerein. Steltsje hûnekoppen, bromt er nei syn maten en faacht it bier fan syn gesicht. En jim ek, hangjeugd! En hy wiist nei Frank, Geart, Sven en Isa. Ik ha sels in bierke foar jim fersierd en no laitsje jim my út! Ik sil nochris wat foar jim dwaan! Dan waggelet er nei de útgong en ropt in pear kear, Gjin respekt! Gjin respekt! Frank seit as er útlake is, Ik gean ek mar ris nei hús. It wurdt moarn in lange dei. Ik ha it hjir wol besjoen. Samen uit, samen thuis, seit Sven en hy en Isa gean ek stean. Ik bliuwe noch efkes, seit Geart. Net te lang hingje bliuwe, miskien ha ik dy noch noadich, monteur, seit Isa. No problemo, mem, it motorke rint perfekt, do kinst sa ynstappe. Mar ik sil der op tiid wêze. En Geart giet op it kratsje sitten dêr't Grouwe Sieben fan ôf foel. Groetnis en Forza Makkum! ropt er nei syn freonen. Frank, Sven en Isa rinne nei de útgong, de waarme Makkumer nacht yn. As se by de nijbou binne, seit Frank, Freonen, it bêste. Ik sjoch jim moarn. En betiid der wêze? We ride om alve oere, seit Isa. I will be there, honey! en Frank stekt twa fingers yn 'e loft. Forza! As Sven en Isa om 'e hoeke binne, seit Sven, Ik helje him moarn op. Hy fersliept him hûndert prosint. For sure, knikt Isa. It stel kuiert troch 't tsjuster en ferlit Makkum. It is stil, waarm en der stiet net in suchje wyn. Sven pakt Isa har hân. It fielt switterich oan. Isa sjocht nei Sven en se kin hast net leauwe dat se in setsje binne. Sven is in kop grutter, sterk en ôfgryslik knap. Hy is de bink op skoalle en liket in fotomodel. En Isa? No, Isa fynt harsels net kreas, se is ûnwis oer har meagere smelle lichem. Hoewol't se al fyftjin jier is, hat se mar cup B en se fynt dat se in jongenskont hat. Se wol graach seksy wêze, mar se fynt harsels it tsjinoerstelde fan seksy. Dêrby fynt se har earen te wiid stean en dêrom bedekt se de flappers mei har lange hier. Isa snapt net dat Sven mei har giet. Hy kin alle famkes krije, wat is er oantreklik oan har? Sliepste jûn by dyn mem? freget Sven. Krekt as de âlders fan Sven binne dy fan Isa útinoar. En krekt as de âlders fan har freon wenje de heit en mem fan Isa beide yn Makkum. Der sitte mar in pear strjitten tusken. De skieding fan Isa's âlders hie der wol ynhakt. Har heit sei op in jûn nei it waarm iten dat er in freondinne hie, ien út Makkum noch wol, en wie samar fuortgien. Samar! As in tongerslach by heldere himel. Isa en har mem wiene ferbjustere. Beiden hiene se noait murken dat hy al in tiid in relaasje hie mei in oare frou. Isa har mem koe it net ferwurkje en siet dagen gûlend op 'e bank. De wiken neidat har heit net mear thús kaam, wie it krekt al wie er der yn stoarn. No, sa'n twa jier letter, giet it in stik better en Isa komt ek wer by heit oer de flier. En Isa moat tajaan dat Froukje, heit syn freondinne, tige har bêst docht en ek wol aardich is. Mar it leafst is Isa gewoan by har mem. De cross wie eins de oarsaak dat de âlders fan Sven útinoar gienen. Heit Minne wie allinnich mar mei syn eigen crosskarriêre dwaande en doe't hy troch it ûngelok sels net mear race koe, stutst er al syn tiid, jild en enerzjy yn de karriêre fan Sven. Minne sette alles op alles foar syn soan en dat sette ek de húshâlding en relaasje mei syn frou ûnder druk. Dêr kaam by dat Minne net in maklik man is. Hy hat rúzje mei sa'n bytsje elkenien dy't belutsen is by de cross. Rúzje mei it bestjoer fan de autocrossklub, alle frijwilligers op 'e baan en sels mei it publyk. Der hat sels in tiid west dat er net welkom wie op 'e crossbaan. It is net foar neat dat syn bynaam yn Makkum Minne Hûn is. Sven syn mem koe net mear oer de spanning en de frustraasjes fan har man en frege in skieding oan. Sven hat gjin lêst fan de breuk. It hie folle earder moatten, seit er tsjin syn freon. Troch de wike is er by syn mem, yn it wykein by syn heit. Ja, ik sliep by myn mem, seit Isa en se sjocht nei de grûn. Sven knikt. Sil ik dy thús bringe? freget er. Best, seit Isa en se hellet har skouders op. Se rinne nei it âlde sintrum. By it lytse hierhúske dat Isa en har mem wenje, hâlde se stil. Sven sjocht yn de blauwe eagen fan syn freondinne en aait har oer de holle. Hy leunt in bytsje foaroer en tutet har. Hy drukt syn lippen op dy fan Isa en hy pakt har stevich beet. Isa tutet werom. Earst foarsichtich, mar efkes letter docht se har eagen ticht en tutet har freon mei passy. Sven syn hân giet ûnder har t-shirt en hy aait har waarme rêch. Hoewol't it switterich waarm is, hat Isa pikefel. Dan giet Sven nei de foarkant. Hy strykt oer har bh. Hy fielt oan har boarsten en knypt deryn. Isa skrikt in bytsje, mar lit him begean. Sven rekket in bytsje oerémis en pakt har by de kont. No draait Isa har holle en flustert, Rêstich oan, Sven! Mar Sven docht net rêstich oan en wringt syn hân yn har broekje. Nee, Sven, dit wol ik net, seit Isa. Se fielt syn hân yn har slipke. Sven, seit se no wat lûder, ik wol it net! It jout har neat. Har freon heart har net en triuwt syn hân fierder nei ûnderen. Isa wol har loslûke, mar Sven hat har stevich fêst.

Dan docht se de klean goed en rint fuort. Ferbjuster stiet Sven ûnder it feale ljocht fan de strjitlantearne. Hy komt wer besin as Isa de achterdoar fan it hûs mei in klap tichtgooit. Sven skoddet mei de holle en rint de strjitte út. Ferdomme, mompelt er, ferdomme! Trije. De oare moarns, de dei fan it kampioenskip, is Sven op 'e tiid wekke. Eins hat er mar in pear oerkes slept. It is net allinnich de spanning foar de wedstriid dy't him út 'e sliep holden hat, mar ek syn gedrach nei syn freondinne, Isa. Wêrom hy tsjin har sin oan har lichem siet, is him net dúdlik, mar wol dat er fout west hat. Dat hy net lústere hat nei Isa en dat er respektleas mei har omgien is. Dat sit him dwers. Hy fielt him sa skuldich dat er gjin each ticht dien hat. Al foar seizen is er fan bêd. Nei't er him wosken hat, sjocht er op syn telefoan. Hy twifelt oft er Isa in apke stjoere sil. In apke mei sorry en dan nederich om ferjouwing freegje. Nei lang neitinken docht Sven it toch mar net. Op dy manier berjocht jaan oer wat sa persoanlik is, fynt er úteinlik wat te maklik. Om in oer as acht komt syn heit nei ûnderen. Moarge, bromt er, bist der no al ôf? Ja, koe net sliepe. Dat is in goed teken, dan binne je der mei dwaande. Ik tink, nou, ik bin der eins wol wis fan datsto hjoed Frysk kampioen wurdst. Dat mist my net. Do stiest hjoed mei de beker en de blom. Sven hellet syn skouders op en smart in stik bôle. De hearen Baas sitte tsjininoar oer oan de keukentafel. Sil ik in bakje tee foar dy sette? It is belangryk om goed te drinken op sa'n dei. It wurdt behoarlik waarm hjoed, dus do moatst in soad wetter drinke. Dat moatst net ferjitte, seit heit Baas. Sven bromt wat. En efkes oer de race, giet Minne Baas fierder as er it wetter foar de tee opset. Do moatst Jelle Visser yn de gaten hâlde. Dat is ek in favoryt en in snelle jonge. Dêrom is dy start sa belangryk. Do moatst soargje datst yn de earste bocht foaroan leist. Dus as it ljocht op grien spat, fol gas nei de bocht en dan nei binnen snije. Sven kôget op in stik bôle mei tsjiis. Lusterst wol? freget Minne. Ja, seit Sven. En ast dan as earste út de bocht komst, dan moatst ûnderyn de baan bliuwe. Sa kinst it bêste de oanfallen opfange. Dus bliuw ûnderyn. En op hokker plak start Isa? Sven ûnderbrekt de preek fan syn heit. Isabel de Vries? Gjin idee, mar Isa is gjin konkurrint. Se docht it oars knap mei it âlde bakje fan my. Geart hat dat motorke der knap foar en Isa rydt tûk. Syn heit sykhellet djip. Isa, Isa, do moatst net dwaande wêze mei dat famke. Do moatst dy konsintrearje op dyn eigen race, wat kin Isa dy skele? Sven spat oerein. Isa is tafallich wol myn faam, ropt er. Do moatst dy net ôfliede litte troch dyn faam. It giet hjir ferdomme om it Frysk kampioenskip. De earste trije gean nei it Nederlânsk kampioenskip. Hast it wol yn de gaten, âlet Minne? Dizze race kin dy meitsje of brekke. Fokusje dy! Sven gooit syn bôle op tafel. Ik bin hjir klear mei! Hy rint de keamer út. Wat silsto? ropt syn heit. Op dat momint makket de wettertsjertel in skel lûd.

It is hast draven. Underweis flokt er in pear kear. Wêrom sa'n donderspeech, tinkt er. Hy wit ferdomme sels ek wol hoe't er race moat. Alle kearen wer dy net frege advizen en dy bakken krityk. Hy docht it yn de eagen fan syn heit noait goed of net goed genôch. Hy skopt tsjin in blikje as er de Midstrjitte yn rint. Dan bliuwt er stean by slagerij De Groot en begjint te glimkjen. Hy moat altyd glimkje as er syn maat Frank Vega De Groot ophellet, want boppe de etalaazje fan de keurslachter De Groot hinget in boerd mei de tekst, Foar al jo fleis farsk fan it mes is De Groot it adres! en dêrûnder in tekening fan in laitsjende ko. In slachterij mei in laitsjende ko! Krekt as giet in ko mei nocht en yn polonêze it slachthûs yn en lit er him gnizend ôfsjitte. Sven fynt it boerd humor en syn minne sin is alwer foar de helte fuort. As Sven de doar iependocht, stiet de mem fan Frank yn in wite jas achter de toanbank de droege woarsten op te hingjen. Goeiemoarn, frou De Groot, seit Sven as er de slachterij yn rint. Is ús fegetaariër al wekker? De frou achter de fitrine suchtet djip. Ik leau dat dy nuvere jonge noch op bêd leit. Hy hat de hiele nacht wer fan dy freeslike moard en deaslachfilms sjoen. Ik sil him roppe. De frou slofket nei achteren. Sven sjocht dat de mem fan Frank ek it logo fan de laitsjende ko achter op har wite jas hat. Frank! Frank! Sven stiet yn de winkel. Komst der ôf? As se werom is, seit se, Ik wit net wat ús Frank mankeart. Hy is tsjintwurdich sa dwers as in balke. Do kinst ús hûn dochs wol.

De frou mei de laitsjende ko op 'e rêch knikt. Ik ha fertrouwen yn dy, Frysk kampioen. We sil sjen. Sis mar tsjin Frank dat ik bûten wachtsje. Tsien minuten letter komt Frank hastich nei bûten. Hy wriuwt yn syn eagen en it hier stiet him rjocht op 'e kop. Hy hat in blikje Bullit yn 'e hân. Jee, wat bisto betiid! Hoe let is it? Ek goeiemoarn, seit Sven. It is kertier foar njoggen.

Ik tink dat ik sa oan de slach kin by it Red Bull Racing Team yn de Formule ien. Ik soe it weintsje fan Max Verstappen sels oppimpe kinne. Hy faacht syn smoarge hannen ôf oan syn ljochtblauwe t-shirt. No, dat belooft wat, seit Frank en hy sjocht yn de kabine dêr't Isa dadelik sitte moat. Geart stiet mei de hannen yn de side. Mei dit weintsje doe wy mei foar de prizen. As Isa in bytsje yn foarm is, moat dat slagje. Oan 'e motor kin it yn ider gefal net lizze. Forza! Frank, dy't noch altiten foaroer stiet en nei it ynterieur fan 'e stockcar stoarret, seit, O, wat in druk! Wat in pressure! Isa, do moatst no wol winne en do meist gjin flaters meitsje. En kinst Geart net de skuld jaan, it leit net oan it materiaal. Poeh, ik soe in bytsje senuwachtich wurde. Ophâlde no, Frankie Vega, seit Sven. Sit de saak net op te naaien. Isa docht in stap nei foaren. Do hoechst net foar my op te kommen, Sven, seit se bits. Ik kin mysels wol rêde. En by the way, Frankie, ik bin sa kalm as it mar kin. Ik bin net senuwachtich. De druk leit by ús wonderboy Sven. Syn wein sjocht der út as in Ferrari, mar hat ek hast safolle koste. Hy hat it bêste materiaal, hy is de favoryt en moat kampioen wurde. Hy hat druk. Sven stiet der wat ûnnoazel by en sjocht nei syn skuon. No, sille we it wat gesellich hâlde, seit Geart. It is in prachtige dei en we meie race yn ús thúsdoarp, dus chill! De fjouwer freonen binne efkes stil en sjogge mekoar net oan. Frank sjocht wat op syn mobyl, Geart lûkt oan syn cap en Sven siket wat yn syn bûsen. It is Isa dy't de stilte ferbrekt. Ik wol it graach gesellich hâlde, seit se. Troch dizze race moatte we gjin rúzje krije. It is mar in race! Prima, seit Sven. Litte we der in aardigere wedstriid fan meitsje. En mei de bêste hjoed winne. We binne úteinlik freonen en moatte gjin stront krije om de autocross. It is mar in cross. De freoneploech knikt. Moai. Dan gean ik no nei myn eigen stockcar. Myn heit sil der no ek wol wêze. Sukses allegear. En ik groet it trio. Kin ik efkes mei dy prate, Frank? seit Isa. Frank sjocht ferheard. Bêst? Kom, seit Isa en sy en Frank rinne nei in plakje dêr't it minder drok is. Se bliuwe stean oan 'e râne fan it ridersplak. Do hast juster in filmke makke, begjint Isa. Ja, dat kin wol klopje, ik meitsje in soad klipkes. Do hast in filmke makke doe't ik my ferklaaide. Ik, stammeret Frank. Do hast in klipke makke wêryn't ik yn myn ûnderklean stean. En dat filmke, dêr't ik healneaken yn stean, hast op TikTok set, seit Isa grimitich. No seit Frank neat. Sukkel, wat wolst der mei berikke, Frankie iPhone? Wat is dêr it doel fan? Wer komt der gjin lûd út Frank. Ik waard hjoed wekker en myn mobyl siet fol mei appkes fan freondinnen dy't it filmke al sjoen ha. Ik gean krekt noch net viraal! Isa drukt no har wiisfinger op it boarst fan Frank. Lústerje no efkes goed nei my, Frankie Vega, seit se stadich en sjocht him lilk oan. Ik ha dy al faker warskôge. Do moatst my net sûnder te freegjen filmje. Dêr ha ik in hekel oan. Isa sjocht earnstich. Dus do helst no dat klipke fan ynternet. Sa net, dan soargje ik datsto wer frikandellen ytst. Dan stamp ik dy gehaktstaven by dy nei binnen, troch de foarkant en de achterkant. Dúdlik, domkop? Frank seit neat, knikt, pakt syn iPhone en delete it filmke dêr't Isa by stiet. Spitich, seit er, do meist der bêst grutsk op wêze. Dêr giet it net om, fege gehaktbal. Do hast sûnder tastemming en stikem filme en it op social media goaid. Ja, ja, it is no wol dúdlik, ik sil it noait wer dwaan. Moai, seit se ferromme, dan kin ik my no konsintrearje op 'e race. Fjouwer. Hast in moai startnûmer, seit Minne Baas tsjin syn soan. Oké, seit Sven net al te entûsjast. Hy is de rúzje fan fannemoarn noch net ferjitten. Hy giet op 'e motorkap sitten en wringt him yn syn race overal. Do hast startnûmer fjouwer. Dat betsjut datsto oan 'e bûtenkant fan 'e baan op 'e earste rige stiest. In prachtich plakje. Minne Baas hat foar it earst sûnt er wekker is in glim op syn gesicht. Sven knikt. Op hokker rige stiet Isa? Eh, dêr ha ik net nei sjoen. Minne hellet in briefke mei de startlist út syn bûse. Isabel de Vries hat nûmer trettjin. Dat is oan de binnenkant op rige fjouwer. Dat is in kânsleas plakje ast my fregest. Spitich en sneu foar har, seit Sven en hy ritst syn overal ticht. Ja, spitich, mar litte we it net oer Isa ha. It giet hjoed om dy. En let no op wat ik dy sis, skerp wêze by de start. Jelle Visser stiet neist dy en achter dy stiet Sander Couperus. Dat is ek in rappenien. Dus de earste bocht heech ynstekke, dan krigest mear gong. Nei de bocht moatst nei binnen snije. It moat raar gean asto dan net de lieder bist. Ast dan foarop leist, moatst de midden fan de baan hâlde. As se dy noch passearje wolle fanôf de bûtenkant, moatte se folle mear meters ride. En as de konkurrinten dy oan de binnenkant ynhelje wolle, kinst se ôfsnije en komme se der net lâns. Minne sjocht syn soan oan.

Noch gjin fjirtich meter fierderop sjocht Geart nei de startlist. Hy docht syn cap ôf en giet mei syn fingers troch syn hier. Bliksem, seit er, net in bêste lotting, Isa. We stean op de fjirde rige mei startnummer trettjin. In ûngeloksnûmer. Trettjin? freget Isa. Se leunt tsjin har stockcar. Dêr hat se noch in bytsje skaad. Dat is just myn geloksnûmer. Hiel apart, seit de fêste monteur. De measte wolle net starte mei dat nûmer. Ik bin berne op 13 novimber, myn namme hat 13 letters en ik wenje op de Schoolstraat 13. Geart skoddet syn holle. Do bist en bliuwst in aparte woartel, Isabel de Vries. Mar sille we it efkes oer de wedstriid ha? Sorry coach, trainer, monteur, seit Isa en sy glimket. Brân los, hoe dogge we it hjoed? Geart set syn kep rjocht. Ik tink dat de measten nei de start heech opstjoere om mear gong te krijen. Nei de earste bocht stjoere se allegear nei ûnderen. Ik wit seker dat it in gaos wurdt. As ik dy in advys jaan mei, dan sis ik, bliuw ûnderyn. Ik tink datsto dêr frij baan krigest.

Rêstich oan monteurke, ik doch myn race-overall oan. Geart makket him breed en Isa docht rap har koarte broekje en har t-shirt út en strûpt yn har overall. Fierder noch wat? freget Isa as se de racetenue oan hat. Ja, neist dy start Simon van der Velde. Dat is in blyn hynder, dy brûkt syn stockcar as in botsauto. Hâld him yn de gaten, hy rydt dy sa fan de baan. Dat wie it? Ja, ik leau it wol, seit Geart.

Crazy Isa, Start Your Engine en Succes. Boks? Boks, stel dy net oan, kom hjir. Se pakt Geart beet en tutet hem in syn beswitte nekke. Geart syn kep stiet no skeef op syn holle. Isa krûpt hem sa heftich oan dat er hast gjin lucht kriget. Do bist de bêste hjoed, brabbelt er yn Isa har hals. Hearst my, winne hjoed. Do hast it fertsjinne. Do bist in kampioen. Dan lit Isa los en pakt har roaze helm fan it roaze dak fan 'e stockcar. Se stapt soepel yn har racemeunster, docht de rimen fêst en har wanten oan. Dan start se har auto. Of teminsten, probearret te starten. De motor docht niks, noppes, nada. Noch in kear starten. Wer gjin lûd. Isa sjocht earnstich nei Geart. Dy sjocht as krige er in hertoanfal. Syn eagen rôlje der hast út. Hy hapt nei azem. Dit kin net, raast er. Dit kin net! Dit bestiet net! Grapke, seit Isa en no start se echt de motor. It lûd is alderheislikst. As in peloton karbidbussen dy't tagelikertiid ôfsketten wurde.

Isa docht har tomke omheech en set de stockcar yn de fersnelling. Stadich giet se fan it terrein nei de yngong fan de crossbaan. Dêr stoppet se en wachtet op it teken fan de baankommissaris. Se sjocht Sven as fjirde oan har foarby gean. Sander Cuperus, dy't as nummer acht starte mei, knikt nei har as er lâns har rydt. Nei nummer tolve, Menno Zijlstra út Hallum, stjoert Isa de stockcar de baan op. No sjocht se pas hoefolle minsken oft der lâns de baan stean. Safolle publyk is noait by in wedstriid junior stockcar. Der sitte ek in soad bekennen op de tribune. Seach se dêr har mem? Dy komt oars noait nei de baan. Har mem fynt autocross net echt in sport foar in famke. Se wie der net op tsjin, mar bliid wie se ek net doe't se har fertelde oer har nije hobby. Dochs hie se it mar tastien, al hie se it leafst sjoen dat Isa op streetdance of follybal gie.

Isa kin it publyk razen hearre as se lâns de tribune sjit. Se is sa ûnder de yndruk troch it grutte oantal taskôgers dat se mear nei de tribune sjocht as nei de baan en se rydt hast tsjin Simon van der Velde oan dy't neist har start. Lokkich hat se op tiid de kop der wer by en stjoert se har stokkar nei de linkerkant. Sa foarkomt se in botsing yn it opwaarmrûntsje.

Earst is der in soad reek en dêrnei komme der flammen ûnder de motorkap wei. Frijwilligers mei brânblussers binne rap by de stokkar en witte de brân út te meitsjen en de rider út de stokkar te tillen. Hy wurdt neisjoen troch de EHBO, mar lit witte dat er ok is. It lytse ynsidint jout in soad opûnthâld. De útbrâne wein moat mei de trekker fan 'e baan lutsen wurde en dêrom beslút de wedstriidleading om de oare stokkars in pear rûntsjes ride te litten. Sa hat de trekker de romte om it kedaver fan de baan te heljen. Foar Isa komt de ûnderbrekking net mear út. No sjocht se de folle tribunes net mear, no heart se it lawaai fan de taskôgers net mear, se is no superkonsintrearre. Se hat de komplete fokus, se sjocht no alles yn de tunnel, se sjocht allinnich de baan en de riders. Undertusken tinkt se oan de race. Nûmer fiif is útfallen en dat betsjut mear romte oan de binnenkant fan de baan. Dat is posityf, wit se. Mar tagelyk freget se har ôf oft se wol genôch benzine tankt hat, no se ekstra rûntsjes ride moatte troch dy autobrân. De measte riders foar har lûke yn dizze net plande warming-up rûntsjes hurd op en gean dan wer op 'e rem. Sa hâlde se de motor en de bannen op temperatuer. in taktyk dy't faker dien wurdt om in bettere grip op 'e baan te krijen, mar dy't as neidiel hat dat it in stik mear benzine nimt. Isa kiest derfoar om súntsjes yn in strak tempo te riden, sa sparret se brânstof. Nei fiif ekstra opwaarmrûntsjes krije de riders it seinsje dat de startproseduere opnij dien wurdt. De stokkars gean op it rjochte ein wer op har plakken stean. Isa faaget it stof fan it fizier fan 'e helm, mar hâldt skerp it reade ljocht boppe de start en finishline yn 'e gaten. As it ljocht op grien springt, giet de race los! No stiet der in man op 'e line mei in boerd ien minút. De riders wachtsje en de spanning rint op. Der binne in pear dy't senuwachtich op it gaspedaal traapje. Sven is hielendal sen. Hy sjocht strak foar him út. Hy heart neat, hy fielt neat. Syn hertslach is normaal, mar dochs is er sa skerp as in mes. Hy hat syn hannen ûntspannen op it stjoer. Sven is cool, kalm en collected. Hy tinkt oan alle trainingen dy't er hjirfoar dien hat. Oeren rûntsjes ride op dizze baan. Hy tinkt oan al dy oeren yn de fitnesseal

Is it lûd dat se no heart itselde as justejûn by de training? It klinkt oars. Se drukt it gaspedaal wat fierder yn. Se heart in skerp lûd, krekt of slaan twa stikken izer tsjininoar. Kin dit motorke dizze race wol oan? Se hat dizze stokkar krigen fan Sven doe't hy in glûdnije krige fan syn heit. Dit twaddehânske hat in bult kilometers op 'e teller. Is it Frysk kampioenskip in brêge te fier foar it weintsje? Isa twifelt. Geart hie sein dat it motorke top wie. It sil net oan it materiaal lizze, rôp er foar de wedstriid. Isa skoddet de holle. Lit dy net gek meitsje, seit se tsjin harsels. Wat sei Geart ek alwer? Kop omheech en plat derfoar? Alle riders drukke it gaspedal yn. It toerental fan de stokkars giet omheech. As in stel brullende liuwen wachtsje se op it griene ljocht. De lêste sekonden duorje of wiene it oeren. It publyk en de koereurs hâlde de adem yn. En dan springt it ljocht op grien. Santjin rjochterfuotten traapje it gaspedaal yn oant op 'e boaiem. Santjin stokkars spatte foarút. Santjin weinen fleane nei de earste bocht. It lûd is alderferskuorrenst. Krekt oft begjint de tredde wrâldoarloch op 'e Makkumer krosbaan. Sa fucking lûd! De start fan Sven is goed, mar net super. Jelle Visser neist him leit op deselde hichte. Beide ha se deselde taktyk en stjoere se heech de bocht yn. Sven sit oan de bûtenkant en moat efkes fan it gas, oars belânet er bûten de baan. Troch dy manoeuvre komt Sven as twadde út de bocht. Achter him fleane twa stokkars boppe-op inoar. Lokkich kinne alle oare weinen deromhinne. Wy sjogge Jelle Visser fan Hallum op kop. Dêrachter Sven Baas en Martin de Ruiter op it tredde plak, klinkt troch de lûdsinstallaasje. Isa hat in topstart. Sa Geart sei, sa giet it. Hast alle riders stjoere nei de start heech op. It is der in grutte gaos en in tal fan riders klappe op inoar. Isa bliuwt ûnderyn en se hat frij baan. Nei de earste bocht hat se in oantal plakjes wûn en se komt as sande op it rjochte ein. Se sjocht dat Simon van der Velde foar har rydt. Wat hie Geert ek alwer sein? Sjoch út foar dit bline hynder, hy rydt dy sa fan 'e baan. Tûk ride, Isa, tûk ride! seit se tsjin harsels. Simon hat de gong deryn en snijt skerp de bocht oan en gooit de doar ticht. Isa kin der net omhinne en moat geduld hâlde. De stokkar fan koprinner Jelle Visser makket sa'n soad stof dat Sven de remljochten foar him hast net sjen kin. Hy probearret yn in oar spoar te riden sadat er wat sicht kriget. Jelle is in betoefde racer en hat in snelle wein. Sven kiest derfoar om in pear rûntsjes achter syn konkurrint te riden. Sa kin er sjen wêr't er ta slaan moat. Isa sit noch achter Simon van der Velde en folget him. Yn de twadde rûnte stjoert er de bocht wer heech oan en by it útkommen fan de bocht giet er ûnferwachts nei de binnenkant fan de baan. Dêr rydt Allard Brijlsma en dy kin net in kant op. Der is gjin romte en de twa knalle tsjin. Isa kin him mar krekt ûntwike. In oanriding yn de kop fan it fjild! ropt Henk Jager troch de mikrofoan. Simon van der Velde en Allard Brijlsma binne de folgjende útfallers. Ha, se leit al op it fiifde plak! Fan trettjin nei fiif, ropt Geart en hy slacht Frank op it skouder, dy't drok is mei syn telefoan. Ja, dat giet goed, mar se is der noch net, antwurdet dy. En moatst my net op it skouder slaan, dan krijg ik skokkerige bylden. Sven rydt konsintrearre achter Jelle Visser. Hy sjocht dat de kont fan de stockcar foar him nei elke bocht in swiper makket en dat Jelle it der swier mei hat om de wein ûnder kontrôle te hâlden. Yn it fjirde rûntsje doart Sven him oan te fallen. Hy stjoert nei de binnenkant en trapet it gaspedaal yn. Sven komt neist de koprinner, Jelle lit him net passearje en mei har beiden daverje se oer it rjochte ein. Side oan side fleane se bocht ien yn. Beide jouwe se gjin krimp, mar sintimeter foar sintimeter wit Sven de kop te pakken. En it is Sven Baas fan Makkum, dy't foarop leit, raast Henk Jager. It publyk stiet op 'e banken en wurdt gek. Sven de man! Forza Sven! roppe Frank en Geart yn koar. Isa sit yn har ritme, rydt konstant en stjoert handich om útfallen dielnimmers hinne. It rûnteboerd stiet op fiif as se op snelheid Wesley Jansen foarby rydt. En ús iennichste froulike dielnimmer Isabel de Vries fan Makkum leit op it fjirde plakje! ropt Henk Jager. Troch syn entûsjasme giet syn stim in oktaaf omheech. Foar har binne Jelle Visser en Martin de Ruiter mei elkoar yn de slach. De twa riders meitsje der in spannend gefjocht fan, mar ha dêrtroch net yn de gaten dat Isa tichterby komt. Meterke foar meterke komt se by it fjochtsjende duo en mei noch trije rûnten te gean slûpt se stikem nei it twadde plak. En no op kop Sven Baas fan Makkum en op plak twa Isabel de Vries fan Makkum! Omropper Henk Jager is troch de emoasje hast net te ferstean. De taskôgers stean op 'e banken en klappe har de hannen sear. Geart en Frank dûke mekoar yn 'e earmen en hosse as lytse bern. Se gean hielendal út 'e plaat. Makkum ien en twa! roppe se. Sven rydt soeverein op kop. Hy wit net wat der achter him bart. Syn foarsprong is grut en hy ûntspant. Wat kin him gebeure? Hy rydt foarop en de konkurrinsje is fier fuort. Hy sjocht syn heit stean by de finish. Minne Baas hat de hannen omheech. Wat sil syn heit bliid wêze. De man libbet foar de cross en wol sa graach dat Sven kampioen wurdt. En dan ek noch hjir op dizze baan dêr't hy sa'n soad sukses hie. Syn thúsbaan, wat sil syn heit grutsk wêze? Sven ûntspant noch mear. Hy rydt relaxed oer de baan, noch twa rûntsjes. Hoefolle meter is dat no eins? Seishûndert meter, sânhûndert? Sven komt wer oer de finishline. Syn heit stiet wer mei de hannen yn de loft. Hy is bliid. Of toch net? Is it paniek? Wat rôp syn heit? Hearde Sven it goed? Achter dy? Yn de bocht kin Sven achteromsjen nei it rjochte ein. Wat sjocht er dêr? Is dat it roaze bakje fan Isa? Sit Isa achter him oan? Dat kin toch net? Isa? Syn freondinne rydt op it twadde plak achter him? Ferdomd tinkt er en hy jout wat mear gas. Isa sit deun achter Sven. Se hat kramp yn 'e fuotten en har earmen dogge sear. It swit rint har yn 'e eagen, mar troch it stof hinne sjocht se de achterkant fan 'e stockcar fan har freon. Noch trije bochten te gean. Oardel rûntsje hat se de kâns om te winnen. Noch fjouwerhûndert meter de kâns om Frysk kampioen te wurden. Se soe legendarysk wurde. It earste famke dat kampioen wurde soe yn de junior stockcar klasse. Kop derby, tinkt Isa. Fokusje dy. Sven rydt ferdedigjend yn de midden fan de baan. Isa moat dan kieze, bûtenom of binnentroch. Sa kin Sven har opfange. Isa kiest de bûtenkant. Nee! ropt Geart. Net de bûtenkant! Hy en Frank stean strest oan de baan. Frank tinkt net mear oan syn doku. Hy springt op en del en is syn beswieren oer de klimaatgefolgen fan de autocross al hielendal ferjitten. Forza Isa! ropt er. Geart hinget oer it stek en slacht mei de flakke hân op it reklameboerd. Dit is net te leauwen! raast er. Isa pakt him! Isa de Vries wurdt hjir kampioen! Sven Baas is no wer hielendal wekker. Hy wit dat er alles út de kast helje moat om Isa achter him te hâlden. Op 'e start en finishline leit er noch foar, it lêste rûntsje giet yn. Sven manoeuvrearret syn racewein omheech. Healwei de ien nei lêste bocht stjoert er wer nei binnen en trapet er op it gaspedaal. De stockkar spat it rjochte ein op. Hy draait de holle nei links en sjocht de bumper fan Isa. Se bliuwt oan 'e binnenkant. Sven twifelt. Sil hy de allerlêste bocht heech nimme of leech? De bûtenkant makket mear gong, mar as er oan de binnenkant bliuwt, is der foar Isa mar ien mooglikheid, deromhinne. Mar dan makket se mear meters. Sa's altyd folgt Sven syn gefoel en kiest foar de bûtenkant. Hy giet fol gas de bocht yn. Isa stjoert skerp de lêste bocht yn. Se fielt dat har stockcar oan syn limyt sit. De racewein kreaget oan alle kanten. Isa wit dat se it uterste freegje moat fan it materiaal. Se ferliest hast de kontroale, mar hâldt de stockcar op de baan. Ek har lichem kriget swiere klappen en alle spieren dogge har sear. Wer snijt Sven fan boppen nei ûnderen en de twa makkemers komme neistinoar út de bocht. It is no noch hûndert meter oant de finish. En Sven en Isa komme no út de bocht en ien fan de twa wurdt hjir Frysk kampioen! raast Henk Jager yn de mikrofoan. It publyk hat it net mear fan de spanning en balt de twa nei de finish. Se lizzen nekke oan nekke. It is mei it bleate each net te sjen wa't der foarop leit. Is it Isa? Is it Sven? Isa sit oan de binnenkant en Sven oan de bûtenkant. En dan stjoert Sven nei binnen. Hy komt tichter by de stokkar fan syn faam. Isa sjocht nei rjochts en merkt dat Sven no hast tsjin har oan sit. Hey! ropt se, mar dat heart net ien. Sven komt hieltiid tichter by har. Noch fiifensantich meter. Oan de binnenkant fan de baan is in greppel. Net djip, mar dêr wol je mei de crosswein net yn komme. Isa wurdt hieltyd mear yn de rjochting fan dy greppel drukt. Se kin gjin kant út. Sven bliuwt nei links gean. Isa hat gjin keus en hâldt it gas derop. Links is de greppel en oan de rjochterkant Sven Baas. Se sit yn 'e sandwich. En dan is dêr it momint. Sven stjoert noch mear nei links en rekket de foarbân fan Isa. It stjoer sjit Isa út de hannen, mar noch gjin tel letter kin se har herstelle. Har achterbân hinget boppe de greppel, mar mei alle kracht dy't se yn har lichem hat, kin se de stokkar op de baan hâlde. De auto slipt en stiet skeef op de baan. Lokkich rint de motor noch en se set har racewein wer yn de fersnelling. Se giet súntsjes nei de finish dy't Sven al foarby is. Isa fernimt dat it fehikel hast net mear te stjoeren is. Se hat skea oan de rjochterkant en it tsjil stiet der skeef ûnder. De finish is noch fyftich meter, mar Isa giet traach nei de einstreep. De motor makket rochelende lûden en is oan syn ein. En op noch gjin tweintich meter fan de finish wurdt se ynhelle troch Jelle Visser en Martin de Ruiter. Tergjend stadich komt Isa as fjirde oer de finish. Sadra se oer de einstreep is, hâldt de motor der mei in klap mei op. Grize reek komt ûnder de kap wei. Isa docht de gordels ôf en komt mei lijen út de stikkende stokkar. Ien kear bûten stiet se te triljen op har fuotten. Al har spieren dogge sear. As se fan 'e baan rinne wol, sakket se troch har knibbels. Se is hielendal oan ein. Dan wurdt it har swart foar de eagen en falt se om. Se wurdt wekker as se yn de EHBO-post sit. In man mei in wyt shirt mei derop in read krús stiet oer hinne bûgd. Hoi, seit er, wat is dyn namme? Isabel de Vries. Hoe fielst dy? Goed, seit Isa moaisum. Hjir hast wat te drinken en hy jout har in blikje cola. Foarsichtich nimt se in slokje. Ha ik wûn? freget se. Eh, nee, seit de EHBO'er. Neffens my hat Sven Baas wûn. Do wiest fjirde. Isa knikt en nimt noch in slok. Fiif. Minne Baas hinket sa hurd as er kin nei it riderskertier. Dêr parkearret Sven syn stokkar en springt redlik kwyk út de wein. Minne goait syn stok oan de kant en nimt syn soan yn 'e earmen. Myn kampioen! ropt er. O, Sven, wat bin ik grutsk op dy! Do bist myn held! Frysk kampioen! Dit is de moaiste dei út myn libben! Sven Baas is de bêste! De kening fan de cross! Sven lit de kompliminten oer him hinne komme, hy is der ferlegen fan. Op wat foar plak wie Isa? freget er. Isa? Ik ha gjin idee, antwurdet syn heit. Mar wat kin ús dat skele, do bist kampioen! Geart en Frank stean rjocht achter de finish en binne ferbjustere. Se kinne net leauwe wat se krekt sjoen ha. Dochs is it wier, Sven Baas hat Isa de Vries fan 'e baan riden. Sven hat bewust tsjin Isa oanriden, Beide jonges ha it dúdlik sjoen. Frank skoddet syn holle en smyt syn blikje Bullit tsjin de reklamebuorden. Dit kin dochs net, Geart? Ik wit net folle fan de sport, mar dit is fals spul! Geart smyt fan lilkens syn kep op 'e grûn. Hy is spraakleas. Se sjogge dat Isa fan it sirkwy droegen wurdt. Se hinget as in slappe teedoek tusken de frijwilligers fan de EHBO. Dit liket nergens op! Dit is misdiedich! seit er lang om let. Kinne we hjir ek wat oan dwaan? Is der in sjuery? Kinne we de bylden weromsjen? Is der in VAR? freget Frank. Geart tinkt efkes nei en seit dan, Kom, we geane nei it riderspark. Minne Baas hie stikem in lyts fleske sjampanje meinaam en dat spuitet er oer de gouden stokkar hinne as Geart en Frank by de winner oankomme. Jimme stean hjir feest te fieren? freget Geart kalm. Syn kep stiet him skeef op 'e holle. Ja, fansels, seit Minne fleurich. Sven is kampioen, of ha jim dat net sjoen? Sven stiet neist de stokkar en syn gesicht is swart fan de stof. Ja, wis, wy ha alles sjoen. En wy ha Baas syn manoeuvre sjoen op it rjochte ein. Ja, en? Minne docht ûnnoazel. Dy kampioen dy't hjir no nei syn fuotten stiet te sjen, moat him skamje! Dea skamje! Dat sis ik dy, Sven! Watsto diest is misdiedich! Geart flibet deroer. Frank dy't skeef achter him stiet, knikt heftich. No, no, no! Moat it no sa? seit Minne. Wês bliid foar Sven dat er kampioen is! Sven hat ûnsportyf riden! Frank wol ek wat sizze. Wat hy die by Isa wie net fair. No, no, no. Us fegetaryske slager hat ynienen ek ferstân fan autocross. Meitsje do dy mar drok oer broeigasgas en oer CO2. Minne Baas sjocht minachtsjend nei Frank. Miskien moat ik de titel fan de doku feroarje yn Sven Baas, winner en loser, seit Frank grimmitich. Do moatst út de útslach helle wurde, Sven, giet Geart fierder. Se moatte dy skorse! Do hast Isa mei opset fan 'e baan riden. Geart is lilk en syn holle is sa read as in tomaat. No moatst efkes lústerje, monteurke, seit Minne Baas en hy docht in stap nei foaren. Dit is it Frysk kampioenskip, it giet hjir net om oaljebollen. Hjir wurdt hjoed striden foar de heechste ear. En ja, der wurdt der somtiden in tikje útdield. Dat komt foar. Dat is part of the game. Dit is autocross, gjin balletdûnsje. Geart stiet op eksplodearjen en hy gooit syn cap fan lilkens noch in kear op 'e grûn. Syn eagen spatte fjoer. Sven! ropt er. Sis do ris wat! Do stiest hjir mar wat nei dyn fuotten te sjen! Do witst bliksems goed datsto fout wiest. No? Sven seit neat, pakt in handdoek en faacht it swit en it stof fan syn gesicht. Ik moat neffens my nei de priisútrikking. Seis. It is drok by de feesttinte. De taskôgers, belangstellenden en de riders stean foar it podium dêr't daliks de prizen útrikt wurde. Foarsitter, omropper en priisútrikker Henk Jager is drok dwaande mei it klearlizzen fan de blommen en it delsetten fan de prizen. Syn ljochtblauwe shirt hat grutte donkere plakken fan swit. Hy nimt noch in slok wetter en pakt dan de mikrofoan.

It publyk hâldt no op mei praten. Oanwêzigen, it is safier! De priisútrikking fan it Frysk Kampioenskip Junior Stockcar hjir op 'e Makkumer crossbaan. It publyk klapt. En wat in wedstriid ha wy sjoen! Wat wie it ferskuorrende spannend! De santjin bêste Fryske crossers ha der in wier spektakel fan makke. Ik wit net hoe jimme it belibbe ha, mar ik hie it swit yn 'e bilnaad! De taskôgers laitsje.

En dan no de man fan 'e dei, de man dy't wylst er noch mar fyftjin jier is, no al in leginde is, de man dy't libbet foar de cross, dy't him ôfrûne winter kapot traind hat om hjir hjoed te winnen, in absolút racetalint en in echte Makkumer, de soan fan ús earelid Minne Baas, hjir is de Frysk kampioen, Sven Baas! It publyk makket in orkaan oan lûd, de minsken roppe en raze en klappe yn 'e hannen. Sven springt op it podium mei de fûst yn de loft. Dan stapt er op it heechste treetsje fan it skafot. Lokwinskje Sven, do bist in grut kampioen, seit Henk en hy jout Sven in bosk blommen en in ekstreem grutte beker. Noch ien kear in daverjend applaus foar de Frysk kampioen Sven Baas fan Makkum! Wer litte de taskôgers har hearre en der fljocht bier troch de loft. Sven stiet mei de beker omheech. Geart, Frank en Isa stean oan 'e sydkant en sjogge nei it taferiel op it podium. Sjoch him dêr stean, seit Frank. Hy fertsjinnet dy beker net. Isa stiet mei de hannen yn 'e bûse fan it koarte broekje en seit neat. Geart skoddet syn holle. Wachtsje efkes, minsken, seit Henk. Sven Baas wol ek noch wat sizze. Sven stapt fan it skafot, leit de blommen del en pakt de mikrofoan. Bêste minsken, seit er, mei ik jimme oandacht? Ik wol earst it bestjoer tanksizze foar de organisaasje fan it FK yn Makkum. It wie in grutte klus foar ús lytse feriening, mar alles wie perfekt regele. Tank derfoar. Der klinkt in beskieden applaus. Dan ha ik de folgjende meidieling. Sven lit de stilte falle. Bêste minsken, dit wie myn lêste race. De taskôgers skrikke en hâlde op mei praten. Geart, Frank en Isa sjogge elkoar ferbaasd oan.

Prima, seit Sven. En dan wol ik noch wat sizze. Ik bied myn ekskuses oan oan Isabel de Vries. Ik fyn dat ik net earlik riden ha. Ik ha mei opset beneidiele. Dat hie net moatten en dat spyt my. Dat wie fout. Ik wie fout. Geart, Frank en Isa hearre de spyts fan Sven mei iepen mûle oan. Har eagen binne sa grut as autobannen. En dan noch ien ding, en dêrnei hâld ik op. Ik sis sorry tsjin Isa oer justerjûn. Ik haw wat dien dat net goed wie. Ik bin te fier gien en dêr ha ik spyt fan. No is Sven efkes stil. Dêr ha ik wier spyt fan Isa en ik hoopje datsto my ferjaan kinst. It is moai stil by de feesttinte. Je kinne in spjelde fallen hearre. Isa sjocht nei de grûn. Har lange hier hinget foar har eagen. Der dript focht fan har noas. en dat is gjin swit. Noch in kear. Tank allegearre en meitsje der noch in moaie racedei fan. Minne Baas stiet ferbjuster yn it publyk. Hy wit net wat er heart. Is dat syn soan dêr op it podium? Binne dat Sven syn wurden? Wurden dy't as kûgels troch Minne syn siel knalle. En dan komt Minne yn beweging. Hy wringt him troch de minskemassa rjochting it podium. Wat flikst my no? raast er as it tsjinoer Sven stiet. Wat fliksto? Sven seit earst neat en ek it publiek is stil. Sven, ik praat tsjin dy! De Frysk kampioen set de kup mei de grutte earen op it poadium. Sven, sis dat it net wier is, ropt syn heit machteleas. Sven stapt nei de râne fan it podium en seit, Ik hâld op. Ik bin der klear mei. Minne baas skoddet syn holle. Dat kin net! Dit is noch mar it begjin. It FK is it begjin. Dit is in opstap. We gean yn septimber nei Rosmalen. It NK! Sven sjocht fan it podium ôf nei syn heit. Lusterje heit, ik wol net mear. Ik wol net mear traine en elk wykein nei de cross. Der is mear as allinne autocross. Syn heit sjocht wanhopich nei him. Noch mar in pear stapkes en we gean Europa yn. Do stiest oan it begjin fan in prachtige karriêre. In karriêre dêr't ik allinnich mar fan dreame koe. Sven stiet mei de earmen oer inoar. Just! En dêr draait it by dy om. Ik moat dyn dream wiermeitsje. Omdat sto de top net helle hast, moat ik it dwaan. Omdat sto frustrearre bist omdat it dy net slagge is. Mar ik ha nijs foar dy, dêr ha ik gjin nocht oan. Minne baas hapt nei azem. Syn eagen rolje yn 'e kassen. Nei alles wat ik foar dy dien ha, al dy trainingen, al it jild dat ik deryn stutsen ha, dy tûzenen oeren mei dy op in paad, al dy enerzjy dy't ik yn dy stutsen ha. Hat alles dan foar neat west? It publyk doart net te bewegen. It is deastil. Miskien wol, seit Sven. Alles moast draaie om de cross. It giet thús altyd oer de cross. Oar praat is der net. Ik bin der kotsmislik fan. Sven is efkes stil. De cross hat in soad koste. Dat is wier. Mar it hat ek in soad stikken makke. Stilte. It is net tafallich dat mem by ús wei is. Tink dêr mar ris oer nei. Dy wurden komme as in granaat binnen by Minne baas. Hy krimpt yninoar. De stok falt him út syn hannen en hy sakket op 'e knibbels. De omstanners sjogge sjenearre nei de grûn. Sven stapt fan it poadium en rint nei syn freonen. Hy jout de blom oan Isa. Dy nimt se swijend oan. Der wurdt earst neat sein. Frank stiet senuwachtich yn syn hier te klauwen en Geart lûkt oan syn kep.

Donderje op, seit Sven. Isa en Geart sjogge nei Frank. Op 'e knibbels en freegje om ferjouwing, Sven baas, seit Frank fan achter syn iPhone en hy sjocht serieus. De oare freonen knikke. Werklik, moat ik dat foar jimme dwaan? seit Sven en syn kop stiet op ûnwaar. Ja! Sven suchtet djip en sakket troch de knibbels. Dan begint Frank te laitsjen.

Dit flikst my noait wer, Vega, my sa fernederje. En oars byn ik dy fêst achter myn stockcar en ryd ik krekt sa lang oant wy it baanrekôr wer yn ús besit ha. Isa en Geart skaterje it út en Frank makket in nuvere sprong. Hy springt heger as er oait dien hat as keeper fan Makkum ûnder sechstjin. Mar freon, seit Sven, as se útlake binne, it is glûpende waarm. Sille we nei it strân? No giet de holle fan Frank omheech en komt der wer in glimk op syn lippen. Goed plan, seit er. Fuck dy cross! Noch gjin tsien minuten letter rinne se oer it strân. Geart en Frank drave as jonge hûnen oer it waarme sân. Frank skopt syn skuon út en lit him yn it wetter falle. Isa en Sven rinne hân yn hân op de grins fan wetter en lân. Dat wie in ferrassende en moaie speech, seit Isa. Och, seit Sven en hy skopt tsjin in stientsje. Nee, echt. Ik wie ûnder de yndruk. Har freon hellet de skouders op. It wie de wierheid. It kaam út myn hert. Moedich om dat te dwaan foar it publyk, seit Isa. Mar hâldst echt op mei de cross? Ja, definityf. Ik ha der gjin nocht mear oan. Altyd mar trainen en altyd dy krityk fan ús heit. Ik bin klear mei de cross, seit er en hy leit syn earm oer it skouder fan Isa. Mar ik ha neitocht, giet er fierder. It NK is dochs op trije septimber yn Rosmalen? Ja, knikt Isa. En do hast Geart as fêste monteur. Mar eins moat der ek in coach by. In coach dy't gemiene trúkjes kin. Ien dy't wit hoe je sneaky kampioen wurde. En ien dy't hiel goed massearje kin. Isa laket. Hast miskien ien yn gedachten? Sven docht as tinkt er djip nei. No, ik wit der wol ien. Ik sil my opofferje. Ik bin beskikber. Beide moatte se laitsje. Do bist hjirby oannommen en Isa jout him in tút. Dan sitte we noch mei Frank. Och, seit Isa, dy kin ek wol mei. Kin er in fideo oer dy meitsje. Of foar de catering. Dan litte we Frank vegetaryske hamburgers bakke. Oh my god, dy bin echt net te fretten. Geart en Frank stoeie yn it ûndjippe wetter. Dútske toeristen gean fan skrik oan de kant. Kom, wy gean ek it wetter yn. Dan spiele wy it swit en de smoargens fan de cross fan ús liif. Ja, lekker, seit Isa en se draaft de Iselmar yn. Sven komt achter har oan. As se by Frank en Geert binne, lit se har yn it waarme wetter falle. Hey, it breidspear is der ek, seit Frank. En dêr sitte de fjouwer freonen yn it wetter fan de baai fan Makkum. Geert wasket syn cap. Witte jim wat, seit er, dit wurdt in fantastyske simmer. De oaren knikke. Wiere wurden, Geert, seit Isa. It wurdt in alderferskuorrendst fantastyske simmer. En sy jout Sven wer in tút. Sven giet stean en stekt syn fûst yn de loft. Fok de cross! Forza de cross! Forza!